Yɛn yɛfrɛ no dwonguale. Yɛwɔ anoma bi a yɛfrɛ no bayifoɔ anoma. Yɛn yɛfrɛ no Evefoɔ frɛ no agyekɛ. Wei mekyerɛw free. Yɛn nsa nkɔfa yɛn nananom amammerɛ. Mpanyinfoɔ ne ahwɛfoɔ yɛma mo akwaaba ɛnɛ de nso ɛde ba Kabacha TV so sɛ ɛnɛ ɛna ɛyɛ wo first time a wohwɛ yɛn Station a wo hwɛ yɛ Kabakya TV, nea ɛwɔ sɛ wo yɛ ara ne sɛ wo bɛ subscribe to channel no na afei wa twɛn kakra, wo bɛ hu sɛ ɛdɔn bi bɛ ba wɔ aseɛ hɔ, na kyerɛ sɛ fiti ɛnɛ kɔ video foforɔ bi a yɛ de bɛ to yɛn channel no so no wo ne first person a wo nsa bɛ ka. Afei nso yɛ wɔ Facebook, Facebook no nso yɛ Kabakya TV, nea wo bɛ yɛ ne sɛ wo bɛ like page no, wo like page no a na afei wa share video no de ama wɔn a wo de wɔn di nkitahodie. wɔ Facebook no so, na afei benefit anaasɛ mfaso a wonya de fɛ yɛn adesuam anaasɛ TV station mu no, wɔn nso wɔanya saa mfasoɔ no bi. Saa nso na yɛwɔ TikTok, TikTok no nso yɛ Kabacha TV. Ɛno sɛ wɔn nso wohwɛ video no wie na wahyɛ na wagya wo comment de asi hɔ de ama yɛn. Neɛ ɛwɔ sɛ yɛma wo ho mmuaeɛ no, yɛde mmuaeɛ bɛma wo. Na botaeɛ a ɛda saa dwumadie yi akyi ne sɛ, mmerɛ bi a yɛtwaa mu no, anaasɛ Ghana ahyɛaseɛ anaasɛ Africa ahyɛaseɛ no, yɛnim sɛ amammerɛ, amanneɛ ne ahahama aduro dwumadie na nananom de dii dwuma a yɛhuu sɛ ɛsii wɔn yie. Mmerɛ tiawa yi mu, Yɛn ɛnnɛ nkwadaa a yɛaba as youth, yɛn werɛ firi amammerɛ no ɛsiane sɛ ɛfiri sɛ yɛafa baabi atra a ɛwɔ wiase nti yɛnsua yɛn amammerɛ no bio. Daabi, Kabatra TV yɛgye de ato yɛn ho so sɛ deb ɛwɔ sɛ yɛkɔ wiase afa no nyinaa anaasɛ Ghana na yɛnkyekye ɔman no mu na yɛne mpanyinfoɔ ɛdidi nkɔmmɔ, wɔn a wɔnim amammerɛ no, wɔn a wɔte amammerɛ no ase, wɔn a wɔkyerɛ amammerɛ no a yɛtumi te aseɛ na yɛhu ɛmu benefit anaa ɛmu mfasoɔ no. Ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpem wɔn na yɛne wɔn di nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsua adeɛ de afiri nti. Ɛno nti, saa ammerɛ yi, dwumadi pɔtee a yɛredi wɔ ha no na yɛde ato dwa de ama wo no. Aboafoɔ a aberɛ aberɛ nyinaa wɔtaa yɛn akyi a yɛde dwumadi brɛ wɔn yɛ Cab Havoc Miracle Soap Havok Miracle Soap, Ɛyɛ soap bi a ɛyɛ soap papa a yɛde nhama aduro mako mako 47 na aka abom de ayɛ saa samina yi. Saa samina yi sɛ wowɔ ɔhaw bi a ɛyɛ promise and fail, miscarriage, obi promise wo a o ɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ na ɛmma, saa samina wei ɛbɛtumi de aboa wo. Mpo sɛ wotɔn ade na yɛntɔn anaa sɛ nneɛma nkɔ yie wɔ w'abrabɔ mu a, Wo deɛ tɔ Sahabo miracle soap na afei use, wo use a waa wobɛhu benefit a wobɛnya de firi saa soap wei mu. Deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ soap no nni market, soap no wɔ yɛn papa a ɛyɛ Havo Kabakya n'asoɛeɛ, ɛno nti sɛ wofrɛ no a ɔno ankasa bɛkyerɛ wo baabi a wobɛnya samina no na woatɔ na afei

42410266684241 na wɔagye nkyerɛkyerɛmu de afiri yɛn papa hɔ. Saa mmerɛ yi deɛ yɛtwa yɛn mmerɛ tiawa bi, yɛkɔ na yɛba a, yɛne yɛn papa bɛ starte ɛredi nkɔmmɔ. Yɛda wo ase, twɛn, twɛn yɛn soma, twɛn yɛn soma. Hey mpanyinfoɔ yɛsan ma makɔ aba biom ɛde ba Kabachal TV so yɛda wase sɛ wagye berɛ ama yɛn ama yɛakɔgye yɛn aboafoɔ nkratoɔ aba afei yɛn mmerɛ aduru sɛ yɛbɛbɔ apɛn yɛn papa na afei ɛne yɛn nkɔmmɔdie a ɛnɛ nea nti a yɛwɔ ha no yɛde ahyɛ aseɛ nea nti a yɛwɔ ha pɔten ne sɛ yɛ nana ɛmi sɛ yɛsua ɔkyerɛ yɛ ahahama aduro akyɛ paa nti ɛnɛ so yɛabɔ apɛn no sɛ ɔnkyerɛ yɛ Nneɛma mmaako mmienu na ɛfa ahahammono a ɛwɔ yɛn table so a wo ho wɔ ha. Ɛno nti na yɛabɔ apee yɛn papa ɛna anɔpɛ nti. Yɛn papa yɛma wo akwaaba ɛde ba Kabakya TV so.
Yoo megye mo so.
Biribiara bɔkɔɔ deɛ? Biribiara yɛ bɔkɔɔ.
Yɛn ho yɛ. Yɛgye di sɛ wo nso wo pɔ mu yɛ paa. Oh, me ho de denden te sɛ coal tar blush, nananom ɔda hɔ ma nte. Okay. Yo, nti yɛn daadaa dwumadi a ɛyɛ amammerɛ fie ne Ahama Aduro adesua no na ɛno nso mmiri aso sɛ yɛboa pɛn wɔn a nkyerɛkyerɛ mmienu mmiɛnsa bi a wowɔ ma yɛn ne yɛn ahwɛfoɔ no wode ato dwa de ama yɛn ɛno nti na yɛwɔ ha ɛna nɔpɛ yɛn ho sɛ ahama bebree agu ha na mmom nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ mu sɛ ɛbɛtumi aba sɛ wobɛka sɛ o amahama aduro yi deɛ Woahu bi da? Yɛ papa akyerɛ da? Dabi. Nea ɛwɔ mu ne sɛ, ɛda bi a yɛbɛba ne nkyɛn no, ɛwom sɛ ɛyɛ the same ahanhamma aduru a wohu no mmom, ɛda bi a yɛbɛba ha biara no, adekyerɛ foforɔ na ɛfa saa ahanhamma aduru yi ho nti. Enti sɛ wohu ahanhamma bi wɔ ha a, Ɛyɛ ade bi a woahu bi da a wode ata mu kutuu na asua ade a ɛyɛ papa pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn. Sɛ ɔkyerɛ yɛn wie a, wobɛhu sɛ nea ɔrekyerɛ no yɛ different kyɛn sɛ nea ɔkyerɛ de bɛkyerɛ mu. Nti ɛyɛ papa. Ahama aduru a ɛgo a, nea enti a ɛgo a ɛne dwumadi pɔtee a ahama aduru yi tumi yɛ no, na wode ɛmu nkyerɛkyerɛmu de ama yɛn. Yoo, me nuabarimanom. Nea ɛwɔ mu ne sɛ, amanfo bebree a ɛnnɛ na wobehu me no, ɛdin no yɛ Togbe Havon Kabacha. Woba Traditional Healers Association a, Vice Chairman de ma Eastern Region. Woba Asogyaman a, Chairman de ma Asogyaman. Ɛnna woba ahemfo ntam wɔ Ewe Traditional Council of Asogyaman a san yɛ president anaasɛ chairman de ma wɔn. Nti eh, dibere no deɛ bebree ɛsi ɛbɛka adagye bɛbɔ yɛn. Nti yɛbɛdi kan akɔ akɔpem ahaban ma a ɛgu ha ɛnɛ no. Ɛhia mhm. sɛ yɛbɛti bi aba, yɛbɛti bi aba.
Wonim sɛ ahaban deɛ nyankompɔ anaasɛ ɛyɛ nana ada Roma na wɔde kyɛɛ me. Nti meka menim nea meka menim nea ahaban bɛtumi ayɛ. Yes.
Yeah.
Okay.
Eti ma ma ma yɛnkɔ so. Yo, me nua, ahaban a akita me yi, bebree frɛ no dɔseadɔ. Dɔseadɔ. Ebinom frɛ no ɛɛ mbagbazɔli. Okay.
Me nua, ɛyɛ kansa aduro papapapapapa. Sɛ yɛ kansa aduro. Yes. Wow.
Sɛ wote hɔ ne yɛka kyerɛ sɛ cancer wɔ wo body mu anaasɛ woa wo ho sɛ da biara wo mu yɛ wo ya anaasɛ wote hɔ a wotumi hu sɛ wo baa bi taa yɛ wo ya bebree a ɛyɛ ahaban ti ahaban wei nnua n'anum nsuo no anɔpa, awia, anwummere, Nyankopɔn bɛfa ahaban wei so asa wo yareɛ. Yareɛ no bɛkɔ koraa koraa wonte nka.
Anaasɛ wofili pɔmpɔ wɔ baabi a, yam saa ahaban wei. Fa to so, ɛbɛhye korakorakora.
Anaasɛ wote hɔ na wofili sɛ, oh, me kotodwe anaasɛ m'akyi hanom yɛ me ya a, Yam ahaba wei fa srasra so ma wɔn fa masagye hɔ ma wo. Ɛkɔ a ɛmba biom. Okay.
Nti ahaban no na ho deɛ no no. Ɛyɛ adwuma bebree.
Sɛ mese mɛka adagye bɛbɔ me. Okay. Ɛwɔ ne nua mu no. Yɛwɔ biribi wɔ hɔ a yɛde bɛka ho anaasɛ ne nkoa na wobɛnua. Wei ɛnyɛ ne nkoa na wobɛnua. Okay. Nanso de biara ya meka mese aha ɛkwa ho. Mm -hmm. ɛyɛ aduro papapapapa. Obi nya cancer ɛwɔ ne nufoɔ mu nso a, wei wo nom na wo de sira a, ɛkyɛ ara bɛyɛ sɛ three weeks wo nti nka bio. Biribiara bɛkɔ korakorakora. Saa na ɛte.
Woyɛ na sɛ ankɔ deɛ na ɛkyɛ sɛ biribi tɛ akyiri. Ɛnna ehu ehun behia sɛ. Ɛɛ kɔ w'akyi na kɔ bisa adeɛ na hwɛ sɛ dɛn na ɛkɔ so. Ya, saa na ɛteɛ. Yoo maba, mewɔ ahaban bi wɔ ha. Yɛn Ewefoɔ yɛfrɛ no mikyi mikyi. Ebinom nso frɛ no tɛtɛ malema.
Ɛna mewɔ baako nso wɔ ha. Yɛn ebinom frɛ no pɛsɛmpɛsɛ. Pɛsɛmpɛsɛ. Saa mpɛsɛmpɛsɛ wei, sɛ wopɛ wo nneɛma sɛ ɛnkɔ so a, wobɛka saa ahaban mmienu yi abom.
Woka bɔ mu a, ɛwɔ biribi wɔ hɔ a wode bɛgu mu. Woaposa fan wɔ bucket mu. Wode gu mu na woposa fan na wode kɔ bɔɔla so anadwo. na wodwale a, sɛ ɛyɛ mmusu oo, sɛ ɛyɛ sa bi na ɛma wo nneɛma nkɔ so a, ɛbɛkɔ so yie. Sɛ wowɔ akyiri na sɛ wontumi mma na wo mma yɛ wo den, yɛbɛtumi apɛ saa nufoteaa wei, yɛn yɛfrɛ no nyakpɛkpɛ. Nyakpɛkpɛ. Wei, ɛyɛ me sɛ mmerɛ bi twam mekaa sɛ, obi wu na sɛ wɔawo ba a, ɔno na ɛde gya no kwan. Okay.
Nti yɛde nya kpɛkpɛ wei bɛsi wo w'anan mu ɛwɔ ha yɛabɔ wo din de ama no na yɛde ahaban no de adwale wo kra ɛkyɛ sɛ yɛde wo kra bɛhyɛ nyakpakpa no mu yɛde ahaban no adwale no wɔ bɔla so seven days wo problem a wowɔ no ɛbɛkɔ. Adɛn nti na ɛyɛ bɔla so na wɔ sɛ wokɔ gym?
Nneɛma bɔne bi a ɛwɔ wo ho no yɛtu egu ɛna sɛ yɛbɛtu nneɛma bɔne nso gu a ahemfa na yɛde gu. Ah, bɔla so. Yeah, okay. nti yɛyi nneɛma bɔne bi a afi wo ho no yɛyi gu bɔla so a na wo ho atɔ wo. Okay. Saa na ɛteɛ. Okay.
Mewɔ ahaban bi wɔ ha. Yɛn Ebefo frɛ no dɔre makpɔwe. Dɔre. Makpɔwe. Mhm. Ɛna Akanfo frɛ no kakapempen. kakapempem. Saa nhaban wei wei mekyerɛ wo koti n'ahaban baako baako sixteen pɛ mako nketenkete no mako hyirawa no pɛ baako baako seven pɛ asikyire ɔboɔ deɛ no baako baako seven. fa ka saa ade wei ho, Dɛtɔ alata samena, kyiowei mɔtɔ,
ɛne nneɛma a mebobɔ nyinaa kyi wɔn nyinaa mɔtɔ, na fa fra alata samena no. Wei ne kyerɛw free. Free bonus.
Dwale
for seven days. Wodwale ne seven days a, wo musuo ne ɛsa ne bɔne bi a ɛwɔ wo ho biara anaasɛ bɔne bi a woayɛ no, ɛbɛkɔ. Okay, nti wose yɛndware no seven days? Seven days. Sɛ nipa no adware seven days no na. Sɛ meka seven days a, ebi a amanfo bebree nte aseɛ, ɛyɛ seven night. Seven night.
Ahaa. Okay. Ɛkyɛ sɛ anadwofa na wobɛdwale. Okay. Wodwale na sɛ ebi ka a, tugu. Ɛkyɛ sɛ wodwale no seven days no a, sɛ wobɛtumi asan dwale biom deɛ, ɛndeɛ agye afe baako akyi. one year time ɛna wobɛtumi asan dwale yɛn dwale no continuously
saa na ɛteɛ nipa baako baako seven ɛna ɛwɔ wiase wɔn bɛtumi adwen ho adwen bɔne wobɛtumi akyerɛ saa nipa ko saa nipa baako baako seven no yɛwɔ difference no ɛyɛ mmienu pɛ ɛwɔ wiase sɛ ɛnyɛ ɔbaa na yɛ ɔbarima.
Ɛna nipa no nso ɛfi kwasiada ɛkɔsi dwuada anaasɛ dwuada kɔsi kwasiada no yɛn nyina ɛyɛ seven pɛ obi a ni hɔ a ne da ɛboro saa seven days no so nti obiara ɛte asase so no sɛ nyɛ kwadwo a na ɛyɛ kwamena sɛ nyɛ kwamena a ɛbɛyɛ kwakuo anaasɛ ɛbɛyɛ yaw anaasɛ kofi Kwame, Kwasi, wote aseɛ?
Yɛn nyinaa ka ho bi.
Nti woyɛ seven days na woawie wo biribiara, wobɛtwɛn na afe aba ansa na wobɛtumi asan dwale biom. Yeah, saa na ɔteɛ. Ɛna saa kaka pempen yi, mhm. sɛ obi bɔ dam anaasɛ ɛyɛ ne sɛ ɛbɔ dam ɛnika mhm. saa kaka pempen wei aseɛ no na mede sa no yareɛ. Aseɛ no na mede sa no yareɛ. Nneɛma a ɛka ho no, wofrɛ me a, mɛkyerɛ wo bosom a ɛdua mu abrɛ Yɛwɔ ahaban kɛseɛ bi wɔ ha sɛ mese mɛka ho asɛm a, adagye bɛbɔ yɛn. Ahaban wei mete ne so a na masɔre yɛn yɛfrɛ no dwongbale yɛn yɛfrɛ no ahaban wei dwongbale saa ahaban wei so na amammerɛ kwan so na abayifo didi saa ahaban wei ɔmo plate a ɔmo didi mu ni Wow. Nti saa haban wei na sɛ woyɛ amammerɛ de ma abayifo na ɛnka ho a na gye sɛ aka kakra. Saa haban wei ɛwɔ amammerɛ a yɛbɛtumi ayɛ na sɛ wowɔ Kumase o, wowɔ Bɔlega o, wowɔ Aburokyi o, asa bɛyi hawa. Yɛde ahaban wei bɛyɛ amammerɛ anadwo no. Saa bɛyɛ no a ɔhaw no, yɛbɛfrɛ no, yɛabisa no bɔne a wode ayɛ no. Sɛ ɔka kyerɛ yɛn a, dɛn ɛne yɛnyɛ ma no na ɔngyae wakwan ma wo? Saa bɛyɛ no, ɛbɛbɔ yɛ amaneɛ. Sɛ wɔyɛ group 20 o, 30 o, 100 o, Wɔn nyinaa bɛbɔ yɛn amaneɛ. Yɛbɛgye ɔguan, yɛbɛgye nantwi, yɛbɛgye apɔnkye na yɛabɛka kyerɛ wo. Wotumi de ma wɔn. Wɔn ara bɛkyerɛ adeɛ a yɛnyɛ mfa mma wo na wo ho ntɔ wo. Ɛkyɛ sɛ mmerɛ bi twam no, Abayifo no, mikyi wɔn a, wɔn ara bɛdwira wo.
Good.
Nanso ɛnnɛ, yɛnyɛ no gidigidi. Yɛfrɛ wo kra no anaasɛ abayifo no yɛfrɛ wo na nea nti a wɔakye wo no, ɛyɛ dɛn a wo na wobɛpata wo.
Sɛ papa mu o, bɔne mu o, ɛna wɔkyi wo deɛ a, nea wɔbɛgye wo na wɔagyaa wo no, wo na wobɛsrɛ.
Ɛte sɛ akɔba no wɔ amammerɛ kwan so sɛ obi a wɔde sekan de ato wo mmerɛ mu. Obi a ɔde sekan de ato mmura mu. Sɛ wohwɛ a, ahaban no ni. Obi a ɔde sekan ato mmura mu na sɛ wobɔ n'asom anaasɛ woka no a, ɛdɛn na ɔbɛyɛ wo? Ɔde sekan no bɛtwa wo mmura mu. Nti nea wobɛyɛ ne sɛ kyɛw na wobɛpa.
Ntsi abaefo kyiw a, yɛnngye ho akyingye. Otse aseɛ? Nna sɛ dua wei n'aba ne, n'aba wei, yɛwɔ dua bi wɔ hɔ a yɛn Efifo frɛ no leafy. Leafy. Yes. Nna Aborɔfo frɛ saa dua ba ɛɛ ne ho no, anaasɛ temple incense.
Okay.
Sɛ wode saa incense no mm-hmm. ɛka saa ahaban wei nua seed wei anaasɛ n'aba wei nua awo paa ho mm-hmm. na ɛdu anadwo wonim sɛ wei huhu fi anaasɛ bɛyi ha no a Wo deɛ fa kakraa gu agya so na fa tu ne dɛm na ɛnyɛ wisie te sɛ incense no ɛwɔ dɛm mu hɔ. Woapam saa honhom no de fi hɔ. Ɔntumi nya wo so tumi.
Wei yɛtumi de n'aba no yɛtumi kye no mmɔtɔ de fira nku a woresra mu.
Okay. Wo taa srɛ a, wo de bɛ yie, wa de kwanta a, mo apae. Nti wei no, nea ɛyɛ dry ɛna wo bɛ yam anasɛ? Nea ɛyɛ dry ɛna wo de bɛ yɛ.
Okay.
Nanso nea ɛhia ne sɛ, sɛ ɔmo hia biribi sɛ. wobɛpata wɔn na woampata wɔn na wofra wosra nkuo no sɛ wode pam wɔn a wɔn bo fu a nea wɔn tɛ yi yɛ ne sɛ wɔn bɛyi wo afi wiase koraa na kyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ wo challenge wɔn okay so wate aseɛ nti aban wɔ tumi papa nti nea wobɛyɛ ne sɛ ɔsɛ wopata wopata wɔn na wayi wɔn nsa anasɛ bɔne bi a wɔde ayɛ wo no, wɔayi wɔn nsa afi wo ho ama w'akwan mu da hɔ.
Saa na amammerɛ kwan so no wɔ.
Wei mesi mekyerɛ adeɛ ɛfa ho a, mhm. adagye bɛbɔ. Ɛkyerɛ sɛ, sɛ abɛyie ɛha nneɛma bebree anaasɛ ɔhaw nnipa bebree a, yɛtumi de ahaban wei Mmako nketenkete. Yɛwɔ anoma bi a yɛfrɛ no bɛɛfo anoma. Yɛn yɛfrɛ no, Ebrefo frɛ no agyehɛ. Ɛne nneɛma binom a yɛde bɛfra na yɛde akye mmɔtɔ. Yɛbɛtwitwa wo dwente baako baako baako saa na yɛde ahyɛ wo mmɔtɔ. Abɛɛfo ɛtɛste wo a, ɔno ankasa bɛnya ne baabi akɔ.
wɔ n'amammerɛ kwan so.
Saa nso na haban wei, sɛ obi anya kaka wɔ n'ano mu a, kaka, ne sin yɛ ne yɛ ano, aseɛ no, wotu na wahata, ɛwo a, na wode bankye, bankye ankasa ankasa yɛdi, ne ho no a yɛwie a, anaasɛ yɛto bankye no a, yɛnsensen agu fam no. anaasɛ yɛde ma apɔnkye ne nea akeka no fa ka ho na nnua de fa ka wɔ kakra to mu ma nipa ne mpo anaasɛ wɔnsisa wɔn anom me nua saa yareɛ no ɛbɛkɔ ɛmba bio okay.
yo nti ahwɛfoɔ yɛne yɛn papa tɔgbe havɔ kabacha ɛna ɛdi ɛnɛ nkɔmmɔ ɔkyerɛ yɛn nneɛma baako mmienu ɛde fa ahameduro a Ɔkyerɛkyerɛ ade wɔ ho a me ne wo yɛ bɛnɛfete de afiri mu. Sɛ ɛnnɛ yɛ wo first time a wohwɛ yɛn a, station a wohwɛ yɛ Kabacha TV. Nti nea mɛyɛ ne sɛ wobɛ subscribe to channel no. Wo subscribe wie a, wode anya atoboaseɛ. Wobɛhu sɛ ɛdɔma bi bɛba wɔ screen no ase. na wɔasan mia dɔm no so fitsi ndɛ kɔ. Video fofor bi a yɛdze bɛto hɛn channel no so no, wo na woyɛ first person a wo nsa bɛkã. Afei so, yɛwɔ Facebook, no so yɛ Kabakyaa TV. Like page no, share video no, na afei gyae wo comment mfa to hɔ mfa ma hɛn. Yɛbɛkenkan. Mbuaeɛ bi a ɛwɔ ho no, Yɛde saa mmuaeɛ no de ama wo. Saa nso na yɛwɔ TikTok. TikTok no nso share video no mfa ma yɛn na afei gyae wo comment mfa to hɔ. Na afei dwumadi pɔtee a wopɛ sɛ yɛdi ma wo no, wogyae wo comment to hɔ a, yɛbɛdi ho dwuma de ama wo. Saa mmerɛ yi deɛ yɛtwa yɛn ho mmerɛ tiawa bi, yɛkɔ na sɛ yɛba a, yɛne yɛn papa bɛwie korakora.

So ahwɛfoɔ ne mpanyinfoɔ yɛ mama kɔ aba biom de ba Kabakyal TV so ɛda mo ase sɛ mo agye bere de ama yɛn ama yɛn akɔgye yɛn akratoɔ aba afei yɛne yɛ papa ɛba ɛbɛwie korakora ɛ papa na wokasa nsa na yɛkɔ break nti yɛpɛ sɛ wotoa dwumadi a onii yi di no so. Yoo, yɛwɔ haban bi wɔ ha. Ne din bebree. Okay.
Sɛ wohwɛ a, ɛyɛ baako baako seven. Mhm. Wonya ne se a, ɛboa nipa seven na ɛwɔ asase so nyinaa. Ɛkɔva wɔn nyinaa. Sɛ wohwɛ a, ɛyɛ haban bi a yɛn yɛfrɛ no aviakyi. Ebinom frɛ no kpɔkye. Ebinom frɛ no huma. Ne din deɛ bebree. Me nua, sɛ wo nneɛma nkɔ yie, ɛyɛ abahaban bi a ne ho adwo. Sɛ wohwɛ a, ebiara ni. Ne nnyina yɛ seven seven. Me nua, sɛ wowɔ kaa koraa na wote nea ɛdi anim yi, na woabobɔ no fɛfɛɛfɛ, na wode ahyɛ kaa no baabi ama obi anhu a, Ɛnyɛ adeɛ a kaa no bɛtumi akɔ so accident wɔ kwan mu.
Adɛn nti na ɛwɔ sɛ nea ɛdi anim no na wɔkasa?
Sɛ wohwɛ a, wei na ɔkasa a weinom nyinaa tie. Ɛkyerɛ sɛ wɔn na ɛyɛ adeɛ a ɛdi kan.
Nti ɔno na ɛyɛ panyin de ma weinom nyinaa ɛwɔ amammerɛ kwan so. Nti wosoma akwadaa a, wasoma wo a wosrɛ. Wosoma ɔpanyin a, wasoma soma pa. Nti saa na ɛteɛ. Nti sɛ wo nneɛma nkɔ yie, saa ahaban yi, yɛpɛ sɛ wo ho ntɔ wo wɔ baabi a wowɔ biara, wiase baabi a wowɔ biara. Ɔno nso wɔ n'amammerɛ a yɛyɛ de ma saa nufotea yi. Yɛde ahaban bi a yɛn yɛfrɛ no Gbalele Mɔnogyafa no, yɛde ka ho a, adwuma a ɛyɛ wɔ asase so no dɔɔso. Ɛdi kan, yɛde dwale saa ade wei wɔ wo din mu. Ne yɛakɔgya ato bɔɔla so a, bɔne bi a ɛwɔ wo ho, ɛfi bi a ɛwɔ wo ho no, yɛapepa afi hɔ. Sɛ ɛno nti, sɛ nipa no nni ɔman mu nso ɛ? Nea ehia ne sɛ yɛbɛhu ne den. Okay. Sɛ bɔne nti na obiara wɔ ne den. Wote aseɛ? Nea ehia sɛ yɛbɛwɔ wo din ne baabi a wote.
Okay.
Yɛyɛ de aboa wo ɛbɛyɛ adwuma.
Okay.
Ɛna saa haban wei wonya ne sei. Mm -hmm. Na sɛ wosrɛ obi adeɛ na wohu sɛ nipa no ɔwɔ adeɛ no na ɔmpɛ sɛ ɔde bɛma wo a. Me nua, wobɛpɛ nufotia wei na wode saa haban wei, ɛwɔ nneɛma bi a wode bɛfa ho, wobɛdwale no wɔ nneɛma bi a wode bɛfa ho, na woti saa haban wei nyinaa na wode ka ho, na wokyekyere, wokyekyere nyinaa na wobɔ nipa no din a, ɛkyɛ sɛ ɛgyina hɔ de ma nipa. Woakyekyere nyinaa wie. Na sɛ wopɛ adeɛ no firi nipa ko no hɔ a, nea ɛhia sɛ wode bɛkɔ akɔsie no wɔ adwaleɛ anaasɛ baabi a ɛhɔ adwo nipa no de adeɛ no bɛma wo. Okay.
Sɛ wodi dwa na sɛ ɛnkɔ yie a, na woyɛ saa amammerɛ no wobɛkɔ akɔsie saa de wei wɔ ɛkwan a obiara fa so wobɛkɔ akɔsie no wɔ hɔ adɛn nti na wɔ sɛ kwan a obiara fa so na wɔ sɛ wokɔsi saa de wosie no wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ amanfoɔ bɛda mo kwan so aba baabi a wowɔ biara
okay obiara bɛnam kwan so ahwehwɛ w'akyi kwan baabi a wowɔ biara ɔmbɛba hɔ yɛ amammerɛ kwan so.
Enti sɛ wopɛ sɛ wohaw obi nso a, saa ade koro yi ara, ɛwɔ nneɛma a wobɛyɛ de ama no. N'ahaban nso yɛ different. Ɛkyɛ sɛ ha yɛ kwan ho nti, mamfa n'ahaban ammra.
Na sɛ woyɛ na wokɔsie no wɔ mmosie a, gye sɛ ɔde nnipa bɔne. Nti ɔno ehu a ehu hia nti na mamfa n'ahaban amfa mma no. Nti ɛyɛ asɛmmɔne kotokuo, papa wom, bɔne nso wom. Nti ɛyɛ ahaban bi a ɛboa adepa bebree.
Wei na ahaban edwuma a ɛde no, sɛ mese mɛkyerɛ wo a, yɛntumi nsɔle mfi ha nnɛ. Nti mmerɛ foforɔ bɛtua so de ama wo. Ok, mpakyɛw mepɛ sɛ mebisa wo asɛm baako pɛ na afei yɛde ɛnnɛ dwumadie no aba awie. Saa ahahamma wei, masua anaasɛ mahu ade baako bi wɔ ho a, ɛyɛ a ɛyɛ me nwanwa na me nso mente aseɛ. Nti mepɛ sɛ mebisa, menim sɛ ebia obi nso wɔ hɔ a ɔnte aseɛ nti mebisa wo. Me, mehu sɛ saa ahahamma wei,
ɛyɛ biara a wobɛkɔ Yɛde nnipa no kɔ asieɛ ɛba a, ansa na wɔbɛwura afie hɔ no, saa berɛ ahaba wei, wɔde hyɛ nsuo no de hura huhuru wɔn nsa ansa na. Me nua anaasɛ me ba mɛnkasa mbrɛ sɛ meka kyerɛ sɛ ɛfi biara a ɛbɛka wo biara no wei ayi fi wo ho. Ok. Nti ebia na nipa no yɛabɔ no dua ɛna wanya ne baabi kɔ. Nanso wo wonim, woadi akyire. Nti ɛho hia sɛ wobɛyi bɔne no anaasɛ wobɛyi saa fe no afi wo ho. Ebia no sɛ onipa no akɔyɛ korɔmfo, wakɔwia obi adeɛ. ɛna ɛde no akɔhyɛ ɛ ɛ wɔn de no akɔgya nsuo bi anaasɛ bosom bi na sɛ bosom no bɛku no a na yɛhyɛ wei de to kwan so woba na wohohoro wo nsa wohohoro wo nan a na kyerɛ sɛ bɔne no a nipa no bɛkɔyɛɛ no wonka ho wayi efi no afi wo ho
nti ɛyɛ ahaban a ɛdwira nipa bɔne bi a wafa mu Bɔne bi a wafa mu, nanso nananom yɛ no wɔ amammerɛ kwan so. Nti ɛnnɛ wotumi hu sɛ, o yɛsi wei kɔ yi ase, ɔkɔ baeɛ no ara na owuiɛ. Ɛtumi si bebree. Mm. Ebia onipa no mmusuo no, anaasɛ nneɛma a wayɛ wɔ asase so no, wode fi no bi abɛka wo. Mm. Ɛbɛtumi ayi wo afi asase so. Nti ahaban kɛseɛ bi a Mete no so ara na masɔre. Mese mɛkyerɛ wo nneɛma a ahaban wei bɛtumi ayɛ a, ɛdɔɔso kɛkɛ. Sɛ wopɛ sɛ woka nkurɔfoɔ bi bɔ mu a, mfa no sɛ obi akɔpɛ wo yere na wopɛ sɛ wogye ɔba no de bra w'afa mu a, wobɛti ahaban mmienu wei. Woatwerɛ ɔbaa no din ne bɛrima no din ɛwɔ pepa so mhm. na wode ahyɛ ntɛm. Wode ahoma a yɛde bɔ tire no mhm. wobɛfa de aka ho. Wobɛkyekyere no wɔ anadwo ɛwɔ tɛm bi wɔ hɔ tɛm no do a na wobɛkyekyere. Wokyekyere nso a, ɛwɔ baabi a wode bɛkɔ akɔto. Wode kɔto hɔ a, ɔba no, nea wobɛka no na ɔbɛtie. Ɛna ebi nso kɔfa wo yere na wopɛ sɛ wotete wɔn ntam a, wobɛfa nea ɛdi kan Animdeɛ wei wapɛ mako nketenkete no wapɛ koobi wapɛ yɛfrɛ no sɛn aborɔbɛ watwerɛ nipa no wɔn din agu wei so na wode ahaban no ato hɔ na wode koobi no ato so na wode aborɔbɛ no ato so wobɛpɛ aba a ɛmu yɛ duru wode bɔ so a ɛbɛpae aborɔbɛ no into pieces na afei woapɛ turduro na wode kakra kakra agu ho seven na wode agya aka na seven no nyinaa ɛsɔ wie a yiw ho naked na ɛfa aba no bɔɔ so wode aba no bɔ so a ɛwɔ asɛm a wobɛka wokaa saa asɛm no a, ansa na ɛbɛdo three days, four days no, saa nkurɔfo no ntɔkwa bɛsi wɔn ntam. Wɔn ntam bɛtete. Wei bɛfa n'akwan, wei nso bɛfa n'akwan. Wɔn nka bɔ mu da. Ɛyɛ amammerɛ kwan so. Nti mede wei bɛgya mo. Mmerɛ pa a yɛbɛtua so. Okay, te ahwɛfoɔ yɛne yɛ papa Tɔgbe Havoc Kabacha ɛna ɛnɛ wɔakyerɛkyerɛ yɛn nneɛma pii de afa ahahamma duro a yɛn nananom mmerɛ bi a ɛtwaa mu no, ɛno na wɔdii wɔn dwuma a ɛsii wɔn yie no. Ɛna yɛn nso yɛabɔ apee no sɛ yɛbɛsua de afiri ne nkyɛn na wo nso a worehwɛ yɛn no, wo nso woanya ɛmu mfasoɔ na nea ɛhaw biara no, Wobɛtumi a use saa anhama aduro yi de a solve wo problem. Ɛno ti asɛm baako a da biara ɛyɛ a meka ne sɛ, sɛ wo hyia wo nua wɔ kwan ho anaa wakyia ne sɛ wo bisa ne sɛ, ne ho te sɛn? Ɛsiane sɛ wiase no a yɛwɔ mu no nnipa nsɛ hwee. Mmerɛ a wowɔ asase so yi ɛna ɛwɔ sɛ wode nnipa yɛ adamfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wofiri asase so anaa sɛ wohia mmoa a nnipa atumi aboa wo. Yɛbɔ apen yɛn papa. Na afei, n'asɛm a ɛtwa to wɔ ɛnnɛ dwumadie no, ɔde ato dwa de ama yɛn, na afei yɛde ɛnnɛ dwumadie no aba n'awieɛ. Ɛ papa, w'asɛm a ɛtwa to wɔ ɛnnɛ dwumadie no? Yoo, da biara nea meka ne sɛ, yɛnsan nkɔfa yɛn nananom amammerɛ. na yɛkɔfa amammerɛ no a, ɛbɛboa yɛn. Ɛkyerɛ sɛ, ebinom tete ahaban. Wobisa wɔn a, wɔse, Me deɛ menyɛ kɔmfoɔ, menyɛ bosomfoɔ. Bisa wo ho sɛ, Woyɛ dɛn na wohu sɛ ahaban wei, wode ka wei ho a, ɛbɛyɛ sei, anaasɛ woyɛ no sei a, ɛbɛyɛ sei? Ne nyinaa firi amammerɛ no mu. Nti yɛnsan nkɔfa. Meda mo ase.
Okay. Na yɛ papa aka no yɛnsan nkɔfa. Ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛsua yɛn amammerɛ no na yɛhu nsusuaso pa a ɛwɔ amammerɛ no mu na yɛn nso yɛde adi yɛn dwuma. Ɛdin a megye so anaa me a megye dwumadie ho kyeaa me, me din yɛ Nakote Solomon Sande, nso sɛ yɛbɛsan ahyia biom no, yɛde Awurade ne nananom agya mo. Wobɛsan ate yɛn ka biom. Yɛakra mo nyinaa. Bye bye.